An Europa geet de Flëss d'Waasser aus. Och méi no bei eis, de Rhäin mécht do keng Ausnam, a Reen ass weider keen a Siicht. Iwwert déi reng ekologesch Konsequenzen eraus gëtt den Impakt vun der Dréchent op d'Wirtschaft och ëmmer méi spierbar, bis bei eis op Lëtzebuerg, wou den Hafe vu Mäertert direkt betraff ass. De Jeannot Ries huet sech op der Musel an um Rhäin e Bild vun der aktueller Situatioun gemaach.
Mir sinn hei zu Bingen um Rhäin. Den Ament läit de Pegel bei 47 Zentimeter, een Zentimeter iwwert dem historeschen Niddregwaasser vun Oktober 2018. Eng Valeur, déi iwwert de Weekend ëm een Zentimeter ënnerschratt gi war. An normalen Zäite giff d'Waasser mer hei bis un d'Hëft erugoen an et wier onméiglech am Hannergrond, Ze Fouss bis bei de Mäuseturm ze goen. Wochelaang Hëtzt an vill ze wéineg Reen. Dëse Summer geet an d'Geschicht an als deen, wou och dem Rhäin d'Waasser ausgeet, mat historesch déiwe Pegel, an dat net wéi an der Vergaangenheet, emol sporadesch Enn Summer oder am Hierscht, ma elo ugangs August. Schockt eigentlich, weil das ist der niedrigste Stand seit was weiß ich hundert Jahren oder so.

was die Zukunft bringt, wie die Wasserressourcen sind, was vielleicht noch für Umweltschutz getan werden kann. Also das merke ich gerade. Aber ich genieße es auch, einen schönen Tag frei zu haben und hier zu sein. Den Ament pendele se nach hin an hier, d'Fären tëscht Bingen a Rüdesheim. D'Schëffer, déi Touristen laanscht d'Loreley bréngen, hänke schonn zanter iwwer 10 Deeg um Quai fest. D'Hotels an déi grouss Frachtschëffer Si waren déi éischt, déi net méi wéinst dem Niddregwaasser fuere konnten. Op Plazen ass déi sougenannt Fahrrinne net emol nach ee Meter 40 déif. Den Impakt dovun ass wäit iwwert de Rhäin eraus ze spieren, bis d'Musel erop op Mäertert. Hei am Hafe kënne mer aktuell nach Schëffer belueden. Mir kënne se awer nëmmen zu 25, 30 Prozent belueden. Et muss ee sech virstellen, dat si Schëffer, déi kënnen 2.000 Tonnen huelen, an an dësem Fall leie mer esou ëm déi 450, 500 Tonnen. Vill Spillraum bleift net a flächendeckende Reen ass keen a Siicht. Och op der Musel gëtt et kaum nach Stréimung. D'Schleise maachen et awer méiglech, e gewësse Waasserstand ze halen. Där ginn et keng um Rhäin. Der Verkéiersoder tëscht Rotterdam a Basel, 700 Kilometer op deenen, Dag an, Dag aus, Pëtrolsprodukter, Sand, Dünger, Stol, Container voller Gidder transportéiert ginn. Bis Enn der Woch ginn nach 6 Schëffer am Mäerter Hafen erwaart, déi de Rhäin eropkommen, mat limitéierte Capacitéiten. Fir de Rescht muss ëmgeplangt ginn. Mir am Hafen hunn de grouss Virdeel, dass mer trimodal opgestallt sinn. Dat heescht, alles wat elo net op d'Schëff geet, kënne mer op d'Bunn oder op d'Camionen auswäichen. Dat funktionéiert och relativ gutt. Dat heescht, mir kënnen déi Capacitéiten vun där enger Säit op déi aner Säit switchen an dann och dem Client weider de Service bidden. Käschteméisseg gëtt et hei natierlech en Ënnerscheed, ënner 400 Tonne kann d'Schëff knapps mathalen, op der anerer Säit ass et en Defi, an Zäite wéi dësen déi néideg Zuel u Camionen, respektiv Zuchwaggonen mobiliséiert ze kréien, fir d'Schëff z'ersetzen, mam reelle Risiko, datt déi ganz Transportketten aus dem Rhythmus geréit, wat d'Niddregwaasser méi laang dauert. Eng vun de sensibele Wuere sinn d'Pëtrolsprodukter.
Jo, mat enger Duerchschnëttstemperatur vun 19,9 Grad war de Juni 2026 de wäermste Juni zanter dem Ufank vun de Miessungen am Joer 1947. An och de Juli huet dësen Trend confirméiert. Dat geet aus dem neie Rapport vu Meteolux ervir. De Reportage vum Léonie Nestler.
Mat bal 361 Sonnestonne war leschte Mount den zweetsonnegste Juli, deen zu Lëtzebuerg jeemools gemooss gouf. Nëmmen am Juli 2022 huet d'Sonn mat 377 Stonnen nach méi geschéngt. Responsabel dofir wier virun allem en Héichdrockgebitt iwwer West a Mëtteleuropa, erkläert de Meteorolog Luca Mathias. Et ass doduerjer bedingt, dass mer elo am Juli vill Héichdrockafloss haten, dat heescht oft Héichdrock, dee vun den Azoren eriwwerkomm ass. A wa mer e bësse méi déiwe Loftdrock haten, war et och esou, dass mer dann an der Héicht awer nach Stabilitéit haten, wouduerjer dann och d'Loftmassen, déi present waren, ofgedréchent sinn a sech dann och erwiermt hunn. Dat heescht am Allgemengen hate mer ëmmer grouss Wiederlagen, déi éischter, soen ech mol, Wollekenopléisung a keen Nidderschlag favoriséiert hunn, wéi de Contraire. Et war net nëmme méi sonneg, mee och däitlech méi waarm an dréchen. Am Juli louch d'Duerchschnëttstemperatur um Findel mat 21,2 Grad bei e bësse méi wéi zwee Grad iwwert der Referenzmoyenne. Et huet och däitlech manner gereent. Wann ee elo, soen ech mol, de Cumul kuckt u Reen säit Abrëll, elo Juli inclus, Dann hu mer hei um Findel just ëm déi 150 Liter op de Meter Carré Reen gemooss an normal wieren éischter ëm déi 270 bis 280 Liter op de Meter Carré. Déi aktuell Bëschbränn an Europa maachen däitlech, datt et ze waarm an ze dréchen ass. Opfälleg ass och, datt déi fënnef sonnegst Julien all no 2005 gemooss goufen. Wa mer do eis Statistik vun de leschten 20 bis 30 Joer kucken, gesäit een definitiv en Trend, dass d'Summere méi waarm ginn, net nëmmen d'Summere, mee och all déi aner Joreszäiten. Dat heescht, dat kann ee schonn op de Klimawandel zeréckféieren. Dat heescht, d'Warscheinlechkeet vu sou Summere, wéi mer se elo, wéi mer elo aktuell hunn, déi klëmmt. Net all Summer wäert an Zukunft en Ausnamesummer sinn, mee d'Tendenz ass däitlech. Et muss ee sech ëmmer méi op extrem Situatiounen, wéi Hëtzwellen a laangdréchent Phasen astellen.
A gëschter Owend sinn dann déi 15 Lëtzebuerger Pompjeeë vum Asaz an der Gironde zeréckkomm. Véier Deeg laang hu si am Südweste vu Frankräich no engem vun de schlëmmste Bëschbränn an der Geschicht vun der Regioun gehollef. Méi wéi 42.000 Hektar Bësch si verbrannt. De Rick Thill huet no hirem Retour mat hinne geschwat. Kuerz virun Hallefnuecht sinn d'Pompjeeën hei heem an hirer Kasär ukomm. Haut ass d'Aarbecht schonn nees weider gaang. D'Material gëtt kontrolléiert, gebotzt an nees prett gemaach fir den nächsten Asaz. D'Andréck aus der Gironde bleiwen awer nach laang an de Käpp. D'Envergure, dat war definitiv beandrockend. Awer wat mech am meeschte markéiert huet, ass d'Solidaritéit an d'Resilienz vun de Leit do ënnen. Déi war 24 Stonnen op 7 fir eis an jo op déi Soins, déi hu gekacht jo. Et war ganz speziell einfach. Et war et war belaaschtend schonn engersäits natierlech op dem emotionale Wee mat deem wat een wat een alles gesinn huet. Op deem anere Volet war et ustrengend fir d'Schläich duerchzezéien duerch d'Temperaturen déi een, dee gemierkt huet, et war schonn anescht wéi hei, muss ee soen, notamment och well d'Nuechten deelweis kuerz waren. Dat heescht, et war awer speziell. Wann ee bedenkt, datt mer hei am Land Asätz fueren, déi jo ronn ëmmer nëmmen esou eng Stënnchen daueren, war dat doten en Asaz, deen déi Zäit gedauert huet, wou mer dohinne waren, dat heescht spréch véier Deeg um Stéck. Mir hunn ëmmer am Dag geschafft, sinn an der Nuecht Patrulle gefuer. War dann natierlech och ëmmer wéineg Schlof, dat huet dat Ganzt e bëssen ustrengend gemaach, jo. D'Lëtzebuerger Ekipp huet enk mat de franséische Pompjeeën aus dem Departement Moselle zesummegeschafft. Beim Asaz um Terrain hunn si nei Techniken an Aarbechtsmethode kennegeléiert. Also wat mech am meeschten impressionéiert huet, dat ass d'Organisatioun, déi si hunn, d'Sectorisatioun, déi se hunn an hir Méthode d'attaque, dat heescht, wéi si am Fong un d'Feier eruginn. Si differenzéiere wierklech tëschent alles, wat iergendwéi gutt accessibel ass, an déi Saachen, déi wierklech am Bësch sinn. An do maache si eng strikt Trennung. An dat ass wierklech schonn eng flott Taktik, déi een och kéint vläicht envisagieren, eng Kéier hei ze iwwerhuelen. Ech denken, datt d'Kolleegen aus Frankräich ganz vill Erfahrung an deem Domaine do hunn. A mir hunn och schonn, soen ech bilateral, mat de Kolleegen aus Frankräich Récksprooch gehal, fir och hir Schulungsprogrammer mol och fir eis ze iwwersetzen, wuel wëssend, dat mir eng ganz aner Vegetatioun hei hunn, eng ganz aner Aart a Weis, wéi d'Feier muss da bekämpft ginn, wéi elo déi ganz grouss Feieren do. Esou Missioune weise wéi wichteg d'Zesummenaarbecht iwwer d'Grenzen ewech ginn ass. Gläichzäiteg sinn se och en Test fir d'Asazorganisatioun vum CGDIS. Mir hunn d'Equipement, mir hunn d'Manpower, mir hunn den Know-how. Ech mengen, d'Cegedis huet hei bewisen, wéi professionell se kënnen a kuerzer Zäit operativ fir d'Ausland sinn, ass och e wichtege Bestanddeel vum europäesche Rettungsmechanismus an ech denken, datt, wa mer nach eng Kéier gefrot ginn, datt mer och kënnen erëm hëllefen.
D'CMCM mécht dann op eng nei Arnaque opmierksam, bei där Onéierlecher versichen, mam Numm vun der Gesellschaft d'Leit ëm hir Suen ze bréngen. D'CMCM erënnert drun, datt si ni eng Bezuelung fir eng Memberskaart freet an datt Memberskaarten och net oflafen. Et soll een net op verdächteg Linke klicken an och keng perséinlech Donnéeën oder Bankinformatiounen op onbekannte Siten weiderginn. Richteg ass dogéint, datt d'CMCM aktuell eng nei App an Ëmlaf bréngt. Zu der ANAC fannt der och en Artikel bei eis op rtl.lu. Beim LNS, dem nationale Gesondheetslaboratoire zu Diddeleng, ass déi lescht Joren net alles riicht gelaf. Dat ass dat mannst, wat ee ka soen. Et huet eng kloer Strategie gefeelt, fir de schwéiere Spagat tëscht Fuerschung an Diagnostik ze meeschteren. Besonnesch penibel fir d'Patiente waren déi laang Waardezäite bei Kriibsanalysen. No sëllege personelle Changementer un der Spëtzt vum LNS wëll den neien Direkter lo fir Rou suergen. Den Thomas Dentzer war de Moien eisen Invité um Radio. Pierre Jaentz. Säi Gesiicht dierft Iech nach bekannt sinn aus der Covid-Zäit. Den Thomas Dentzer ass Virolog a koum wärend der Pandemie dacks op eiser Antenn zu Wuert. Hie kennt de Lëtzebuerger Gesondheetssystem, eng Viraussetzung un der Spëtzt D'Spëtzt vum LNS, enger Institutioun mat 430 Mataarbechter, eng, déi nu wierklech net einfach ze geréieren ass. Dem Thomas Dentzer säi Virgänger Stéphane Giden war net emol e Joer op sengem Posten. Den LNS huet Problemer op lauter Niveaue gehat, wéi all Entreprise. An et fänkt domat un, wéi e kreéiert ginn ass, dat ee vläicht net bis zum Enn verschidde Saache geduecht huet, dat verschidde Missioune musse vläicht iwwerduecht ginn oder nei definéiert ginn oder kloergestallt ginn. D'Ekippe vum LNS sinn der Aarbecht net Meeschter ginn. Si goufe mat Echantionen iwwerlaf a Kriibsanalysen, dat heescht Organer an Tumeuren, zerleeë, schnëppelen, fierwen, studéieren, dat dauert. Dat heescht, dat ass e ganz laangwierege Prozess am Fong och, dee gutt organiséiert muss sinn. An do huet et e bësse bei eis gehapert. Wat awer dobei kënnt, ass, dat d'Leit awer mussen och gesinn, dass net dat selwecht, wéi wann Der eng Bluttanalyse maacht. Ech mengen, do kritt Der dann direkt an dräi Stonnen eng SMS vun den Laboen, déi maachen dat super. Hei ass dat eebe guer net méiglech. Trotzdem, Délaië vun 18 bis 19 Deeg kann een enger Persoun, déi potenziell Kriibs huet, net zoumudden. Do si mer elo erof op 7 aktuell an de leschte Mount si mer bei ënner 10 Deeg. Dat heescht, dat ass guer net schlecht, mee natierlech ginn et awer Spezialisatiounen, déi nach méi laang sinn, wéi zum Beispill an der Dermatopathologie, der Gastropathologie, wou mer ganz vill Echantionen hunn a wou mer intern guer net opgestallt waren, dat mer genuch Leit haten, déi dat konnte kucken. Dat heescht, bei der Dermato ware mer bis zu 25 Deeg, do si mer elo erof op 14 an d'Zil ass, dat mer Bis d'Rentrée, bis Enn September, op ënner 10 sinn och an der Dermato. Genetik a Pathologie, also all Echantillon, deen erausgeschnidden an analyséiert gëtt, dierf just den LNS maachen. D'Politik hat schonn ugedeit, dee Monopol kéint falen. Den LNS-Direkter huet Bedenken. Et ass net elo, datt ee seet, oh elo kënnen déi privat Laboen dat maachen, elo ass all eise Problem geléist. Nee, éischtens emol Muss ee kucken, wat kascht dat ass. Kascht ass gegebenfalls esouguer méi oder aneschters. Et gi vläicht méi Analyse gemaach. Mir maache keng duebel. Déi aner privat Laboe maachen einfach d'Analyse, déi se gefrot ginn. Plus déi Donnéeë sinn net méi disponibel. Dat heescht, mir wësse gegebenfalls net méi, wou et ass. A wann d'Saachen an d'Ausland ginn, da wësse mer guer net, wat, wéi eng Diagnose ass gemaach ginn, wat war dat. Den LNS mécht och Geriichtsmedezin, also Autopsien. Véier Geriichtsmedezinner realiséieren eng 150 Autopsien d'Joer, rezent och mat Hëllef vun engem Scanner.
No Diesel, Masutt an 98 er Bensin haut, gëtt muer och de 95 er Bensin e gudde Krack méi bëlleg. Et ass eng Baisse vun 8,9 Cent de Liter. An der ukrainescher Haaptstad waren an der Nuecht nees vill Explosiounen ze héieren. Well et der Ukrain u Patriot-Rakéite feelt, konnt keng vun den 28 russesche Rakéiten ofgewiert ginn. 17 Leit koumen ëm d'Liewen. Russland misst fir déi Zerstéierung bezuelen, heescht et vun der EU-Féierung. Ënnert anerem soll dat via agefruere russesch Gelder geschéien. Weider 1,4 Milliarden Euro gi fir Kiew deblockéiert. Ma besonnesch eng rezent russesch Attack suergt aktuell fir vill Opreegung. Mee dozou a weider international Noriichte vum Tim Morizet.
Et ass eng dramatesch Zeen, déi sech op engem ukrainesche Maart ofspillt. An der Stad Kherson probéiert e Geméishändler virun enger russescher Dron, déi manuell aus der Distanz gesteiert gëtt, ze flüchten. De Mann probéiert sech ze verstoppen, d'Dron kënnt ëmmer nees hannendrun. Um Enn explodéiert se quasi nieft dem Mann. Dësen iwwerlieft, mat Splitteren um ganze Kierper an enger Gehirnerschütterung.

Israel huet iwwer déi lescht Méint hir Kontroll iwwer Palästinenser Gebidder op 60 Prozent erweidert. Bei Gespréicher iwwer d'Strooss vun Hormus hunn den Iran an den Oman Progrès gemaach. Et géif sech en Accord ofzeechnen, de Passage am Mier nees fir d'Schëffaart opzemaachen. Teheran mécht dëse Schrëtt awer vum Verhale vun den USA ofhängeg. Sollt Washington den Iran weider ënner Drock setzen, géif een de ganze Prozess an d'Längt zéien. Déi grouss Bëschbränn a Frankräich, Spuenien a Griichenland si gréisstendeels ënner Kontroll. Den ekonomesche Schued allerdéngs gëtt op ronn 3,1 Milliarden Euro geschat. Eleng a Frankräich sinn 119.000 Hektar Land verbrannt. An der Regioun Gironde sinn op d'mannst 40.000 Betriber vun de Bränn betraff, dovunner hu ronn 19.000 hir Aktivitéit komplett missten astellen. Och a Spuenien a Griichenland bleiwen d'Ekippen an Alarmbereetschaft, fir nei Bränn ze verhënneren. Um Flughafe vu Leipzig ass an der Nuecht eng mat Sprengstoff equipéiert Dron nieft enger ukrainescher Transportmaschinn entdeckt an entschäerft ginn. De Fluchverkéier gouf wärend dem Asaz ënnerbrach. Zousätzlech mellen däitsch Medien, datt eng DHL-Maschinn kuerz nom Start mat engem onbekannten Objet kollidéiert wier, awer sécher zu Hannover lande konnt. D'Ermëttlunge lafen. Am Zentrum vu London, bei Covent Garden, si véier Männer mat engem schaarfe Géigestand blesséiert ginn. Eng 47 Joer al Fra gouf festgeholl. Éischten Erkenntnisser no geet d'Police dovun aus, datt den Tëschefall am Zesummenhang mat psychesche Problemer steet.
A gëschter Owend waren am nationale Fussball nach déi zwou lescht Partië vum éischte Spilldag. D'Una Stroossen huet Rouspert däitlech mat 4-Null geklappt. Am Duell tëscht dem Champion FC Atert Biissen an dem F91 Diddeleng gouf et dann eng Zwee-Null-Victoire fir déi Biisser. De Resumé vum Serge Olmo.
De Champion war no senger Eliminatioun an d'Champions League a Conference League Qualifikatioun an obwuel verschidde wichteg Spiller blesséiert oder gespaart gefeelt hunn, de Favorit géint den F 91. Bei deenen Diddelenger hunn an der Summerpaus nämlech munch Titulairen de Club verlooss. D'Ekipp vu Biissen ass offensiv an d'Partie gaangen a war net nëmme geféierlech fir e puer vun de 692 Spectateuren, mee virun allem war Biisse geféierlech fir den F 91 an dat an der sechster Minutt. Den Eldin Latic gouf am Gol vum Khalid Abiramsi gepréift. Ronn 120 Sekonnen drop huet no enger präziser Flank vum Toufic Segdan de Biisser Buteur a Kapitän Roman Ferb op eng flott Manéier markéiert. De fréie Gol am Match huet senger Ekipp richteg gutt gedoen. No ronn 23 Minutten huet de Chris Stumpf fir d'Gäscht den Herman Musacchio gespillt, keng gréisser Gefor fir d'Lokalformatioun. Miss Paus huet d'Bisse kontrolléiert an et ass mam Eent Null an d'Kabinne gaangen. Den FC Atert war dem zweete Gol no 59 Minutte mam Abir Ramzi definitiv ganz no. An der 61. Minutt ass den Zwee Null gefall. No engem Feeler vum Isaac Gavioli op den Romain Ferber huet den Loïc Thomas op den Eelefmeterpunkt gewisen. De Ferber huet verwandelt. Den F91 huet probéiert ze reagéieren a war sengersäits och net wäit ewech vun engem Eelefmeter an der 85. Minutt, mee d'Défaite war net méi ze evitéieren. Op zwee Faits de jeu, jo, op den Eelefmeter. Vläicht hätte mer och nach een ze gutt gehat. Ech hätt de Match nach gär gesinn, déi lescht 10 Minutten, wa mer vläicht nach ee geschoss hätten, fir nach eng Kéier e bëssen Damp ze maachen, Feier ze maachen. Mee um Endeffekt, am grousse Ganze geet d'Victoire verdéngt fir Biissen. An der Nospillzäit hätt de Champion nach zweemol kënnen zouschloen, mee den agewiesselten Mamady Diallo war net esou efficace wéi säi Kapitän, fir deen et gëschter Mission accomplie war.